Аҕыс иилээх-саҕалаах, алта киспэлээх, атааннаах мөҥүөннээх айгыр-силик бэйэлээх, араҕас айыы далбардаах алаҕаркаан тэтигэркээн аан ийэ дайды диэн айыллыбыта эбитэ үһү. Күлэр күөх салгыннаах, күндүл күнүс дойдулаах, үрүмэтийбэт үүт күөллээх, үрүҥ илгэ үктэллээх, үкээр куйаас тыыннаах, үөһэ дойдулаах эбит. Ойон тахсар күннээх охтон баран армастаах, уолан баран аруулаах, уостан сүтэр уйгулаах, орто туруу чаҕыл дойдулаах эбит. Дьэллигирэ өрөлүү тыыннаах, дьэбидийэр өлүү салгыннаах, кырамаҥҥа тиллибит, кырыалаах эркиннэммит аллараа дойдулаах эбит. Орто туруу дойдуга сайдалы кэбэҕэ олорбуттар эбитэ үһү. Саха омук барахсан аҕалаата-арҕата саха саарын тойон, ийэлээтэр ийэтэ Сабыйа баай хотун. Саха саарын тойон Сабыйа Баай Хотун соҕотох уоллара күүстээх-уохтаах күөнү көҕүччараттаах күн дьирибинэ бухатыыр, биэс былас биэкэйэр бииллэннэ, алта былас дырайар сарыннанна, суллаабыт тиит курдук сотолонно, хастаабыт тиит курдук хараланна, күн диэки көрдөххө күнү көхсүнэн бүөлүүр, ый диэки көрдөххө ый ытыһынан сабардыыр, уол оҕо уһук туйгуна, бухатыыр киһи буулаҕа бэрдэ буолла. Кинини кытта бииргэ таҥас бүтэй талба нарын тамана сандаарбыт, эт бүтэй эттэр иреккэ силиитэ дьалкыйан көстүбүт, сардаҥалаах халлаантан саппаҕырыа диэннэр саарбаҕа саһыаран үөскэппит, килбиэннээх халлаантан киртийиэ диэннэр киискэ кистээн ииппит, чаҕыл күнүм курдук минньигэс-минньигэстик мичилийбит, өркөн төлөн курдук өгүрүк-төгүрүк көрбүт, тоҕус былас суһуохтаах туналҕаннаах ньуурдаах туйаарыма куобарахсан кэрэ дьүһүннээх үтүө санаалаах буола улааппыт. Кыыс оҕоххо току күн курдук күлүмнээбитиҥ, сардаана курдук сандаарбытыҥ билбэккэ хаалбыппыт.
Айыы дьоно мустан ыһыаҕы-тойугу оройуттан тутан онньууну көрө, тэрийин эрэ Аар дьаалы, аар татай алаатыгар эминэ-туому арҕаһыттан тэһиннээх айыылаах аймахтара Туналҕаннаах Ньуурдах Туйаарымыкоо кыыскытын биэрдэргит да ылыам, биэрбэтэргит да ылыам, күнтэн сүтэрим, күдэн көтүтүөм буорсурай бурҕалдьыл сото ким бэйэлээх кэлэҥҥин киэбирдин диэбитин күүстээх-уохтаах күн дьирибинэ бухатыр илэ дьүһүммүнэн дьаҥҥын хастаары ох курдук оҥостон турабын
Убаай, ийээ, аҕаа, быыһааҥ! Дьэ, ити курдук холорук ытыллан орто туруу дойдубут күлүм-чаҕыл күнэ борук-сорук буолбута, хомойбута, хоргуппута.
Оҕом барахсан үстэ өлөн тиллэҥҥин, үрдүк ааттанаҥҥын, үтүө сурахтанаҥҥын, өстөөххүн дьакыйаҥҥын өрөгөйүн үрдүөхтүн. Туйаарыма куо барахсаны ойох ылан кэлэҥҥин иэримэ дьиэҕин иччилээ, иитэр сүөһүгүн күрүөлээ. Кэлин өттүҥ кэбири билбэтин, илин өттүҥ ибири көрбөтүн, уруй тускул, уруй айхал

Ытаамматаан бэйэккэ мутаахтыы олордоҕум. Айыы хаан аймаҕар айыллан үөскээбит бэйэм аан ийэ дойдубуттан алдьархайдаах аллараа дойдуга арахсыам дии санаабатаҕым Экка ытаама баһым хампы бараары гынна ытаама диибин дии ытаама өссө ытаабатах баҕастаах балтылаатар балтым кыыс кыскыйдаан кэлэн көмөлөс эрэ

Көр да, көр да, көрүө суохпун көрдүм. Ам баран, уһаан кылган, олус да үтүөкээн эбит, адьарайым кыыһа аналлаах атаһым Айыыҕыта, үрмэччи маанаттаах үрүҥ уолуҥ убайым иһитэрээн миигин айан киһитэ кытыылыыр кытыт биэбит кымыһын утахтанан аас көрөҕүт көрбөккүт киэһээҥҥи халлааным килбиэнэ диэбитим кииччи эбит даа дьураа хара аттаах дьулуруйа ньургун боотур өрүкүйэн иһээхтиир сүрэҕим ньоҕуста сүһүөҕүм хамсаата абытай хала
Дьулуруйар Ньургун Боотур Айыы дьонун араҥаччыла, күн дьонун көмүскэ
Күн Айыы улууһун көмүскүү киирэргэ кыргыһыыгыттаргар кыырыктаах сэптэргин кытай бахсылааны уһааран уһуктан-хатаран буһаран бэлэмнии сылдьарын баран ыл
өрө-төр буолбата үс аан дойду үлүскэннээх кирбиитигэр тигинии турар тимир дьиэҕэ тиийэн кэллэ
Кытай бахсылаана оҕонньор, аардаххан ааккар айхал буоллун, уһун улуу сураххар уруй буоллун. Аллара дойдуттан тахсан абааһы уолу уот уһутаакы айыы дьонум атаҕастаабыт, күн дьонум күөмчүлээбит. Ини күөн көссөрбөр күрэс былдьаһа бар, кырыктаах кылааннаах кыргыһыыга тутар сэптэрбин уһуктаан, төбөлөөн, хатаран, буһаран тураарай диэммин тиийэн кэллим
алгыс баһа сыалаах алҕатаҕым буоллун саллайар сааһыҥ тухары өстөөхтөргүттэн өлөрү билимэ чырбайдар быстыма матайдар тостума
от уһутаакы ир суолун ирдээн тоҥ суолун тордоон аллараа дойдуга тиийэн кэһэтиэм

Төрт бу Ньургун Боотур бухатыырга аптаах кэмниини алҕаттаран аҕаллым, ону оҕом эрэ буолларгын илиигэр тутан ыл, оччоҕо өрөгөй бөҕөбүт үрдүө этэ
Иэдээниgiim, куоданыгыым, иһилигиим, таһалыгыым, аар дьаалы, аар татайы умсубат соргулаах Ньургун Боотур өлөөхтөөн эрэрин көрүөхпүт буоллаҕа. Хуу-хуу!
Франхай буолан уһуур тэнийэр ураахпыт уурулунна уруй тускул уруй айхал
Ити курдук тоҕус түүннээх күн урууһуаҕа буолбута үһү. Уолбат уйгу тэриллибитэ. Урааҥхай буолан ууһуур тэнийэр уураахпыт уурулунна. Уруй туску! Уруй айхал!